וואס מען קומט אפ מיט אביסעלע אז די ווייב האט געזאגט און די ווייב האט כ'האב מיר נישט אז ס'איז בארעכטיגט נישט ס'איז בארעכטיגט דאס וויל איך ענק בעטן אז עטס זאלטס מחזק זיין די ווייבער צו קומען איינמאל א וואך וואס איז אויסגעשטעלט אויף מאנטאג צו אויף דינסטאג יעדע פלאץ און מען איז זיך מחזק און מען רעדט וויאזוי מען דארף רעדן צו א מאן אבער מען רעדט איך עטס וואס האב איך צו טון ס'גייט נישט.

כ'בעט דיך מיין ליבער זון, אויב מיינסטו דאס מיינט ליידן, כ'זאג דיך כ'בעט דיך, לייד אביסל, טוה עס נישט, דו ווייסט וויפיל פלעשער וואדקע איך געדארפט טרינקען יעדע נאכט וואס איז אויף מיך אריבער אין לעבן, ס'האט נישט געהאלפן, פלעשער וויסקי האב איך געדארפט אויסטרינקען יעדע נאכט זיך צו פארטייבן די מח אז עס זאל נישט האבן קיין צער מיט קיין יסורים, אה. כ'האב מורא'דיג באוואונדערט א טאטע, א טאטע האט שכל דאס צו זאגן פאר א קינד, נישט מ א, געט דיך אפ, געט דיך אפ, וואס געט דיך אפ, וואס געט דיך אפ, ווי געט דיך אפ, ווען געט דיך אפ, ווער קוק אויף מיר. ליידער איך גיי, איך נעם דעם רעבינ'ס עצה, איך גיי אין א זייט, איך זאג הייליגער באשעפער העלף מיר, הייליגער באשעפער העלף מיר איך זאל קענען אויסקומט מיין ווייב, הייליגער באשעפער מאך רוען די שכינה דא צווישן אונז, הייליגער באשעפער עס קומט יעצט שבת, ס'איז מיר אזוי באורד, א גאנצע וואך איז מען דיך פארנומען מיט די ארבעט. און מ'האט דיך אזוי אביסל, ס'איז אזא בחינה פון אלקאהאל אזוי ווי, איך לאז דיך לויפן, כ'האב דיך אביסל. הייליגע טאג אום שבת איז עס און מ'נומעס. הייליגע באשעפער העלף מיר, ס'זאל מיר זיין געשמאק אינדערהיים. זאגט מיר פריער איינער, איינער האט אים געטראפן, זאגט אים, כ'האב געהערט עפעס א שטיקל שיעור פון דיין ראש ישיבה ווי ער רעדט שלום בית, העי מיר גוט אויס. נישט דא אזא זאך ווי שלום בית, פארדריי א קאפ א צווייטן. קען זיין אויבן אויף סתם אזוי גערעדט איז דאס טאקע אזוי, אבער מיטן רעדן איז יא דא שלום בית. דאס איז א זאך וואס דו קענסט אויך האבן. ס'נישט נישט נישט וואס איך האב און דו קענסט נישט האבן. נישט איך האב עפעס געטראפן און דו האסט נישט געטראפן. דו קענסט עס אויך האבן. וואס דארף א ווייב נאכאמאל? איין זאך, מ'קען נישט טענה'ן

טענה'סט, קענסט שמועסן, דו זאגסט א זאך, ס'גייט פארקערט, ס'פליעט די די איירן דאון קומט צו פליען און ס'וויל אריינכאפן דיין, איז נישט סתם חוזק מאכן יעצט יא ביסט גערעכט ביסט גערעכט, פרעג דיך נישט דא קיין טענה, דו גייסט, ניין, שלום בית, אונז הייבן זיך דורך טענה'ן, נישטא קיין טענה. נישט דא קיין טעם, אזוי זאגט די הייליגע רבי ליקוטי מרן, אזוי זאגט די הייליגע רבי ליקוטי מרן, סימן רש ב, און ביסט אויסגעווען, וואסערע פאדקעסט האסטו געהערט די וואך איינער האט דיר מסביר געווען וואס הייסט א גוטע שלום בית, וואס איז נארישקייט, באלד איז זיין פאדקעסטן אז ס'לוינט זיך נישט חתונה צו האבן, באלד איז זיין פאדקעסטן צו זאגן אז ס'לוינט זיך צו גט'ן, פארקערט, דאס איז עכט אזוי לאנג גייען די קינדער נישט סאפערן, וועם הערסטו אויס, וועם הערסטו אויס. פרעג אים נאר צו ער געגאנגען איין צו ער געגאנגען פארן געבן דעם דרשה אין מקווה. ווייסט אז דו גייסט אין מקווה שוין כאטשיג טראכט איך זאלסט געבן א שיעור ביסט געגאנגען אין מקווה פארדעם ווער ווער ווערסטו אויס מיסן אויסהערן אויסהערן ווי ביסטו היינט געגאנגען די אנדערע סארט אויסהערן ווי מ'הערט אויס א חבר א חבר זאגט איך בין היינט געגאנגען איך האב געפליפט א הויז וויפילסטו געמאכט כך וכך געענדיגט.

און דאנק דעם אייבערשטן האסט חתונה געהאט, דאנק דעם אייבערשטן האסט דא א שטוב, דאנק דעם אייבערשטן די קינדער האבן א טאטע און מאמע, דו ווייסט וואס קינדער גייען אריבער ווען טאטע און מאמע קריגן זיך, דו ווייסט וואס קינדער, דו ווייסט וואס איז נישט זיכער, נישט די נפש, ווייסט דא אזא א גוף, די קערפער זעהט מען, מאכט שיינע פאות, שוין, מיינע קינדער, שיינע פאות, ס'איז דא א נפש, ס'איז דא א מענטל. די מח מען קען דאס מן הסתם זעהן טאטע מאמע מען רעדט שיין מען רעדט שיין זי רעדט נישט שיין וועט מען באלד זעהן קודם פון מיין זייט